li qegħdin terġgħu tissieħbu magħna għal la oħra ta' dialogu. La oħra ta' dialogu għal permessa dan il-programm jien qegħdin vassallu fisem Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà flimkien mal-ħabib tagħna Karmenu Borg. Grazzi għal PM News li qiegħed jistidinna biex nużaw din il-pjattaforma diġitali li permess tagħha nistgħu niltaqgħu flimkien. Din hija l-pjazza diġitali tagħna. Nitolbukom, jekk taqblu magħna, jekk intom tieħdu pjaċir isseguna, għamlu xer ta' dan il-programm, għamlu xer. Eh, jiena rrid ngħid ukoll li anka il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà għandu issa il-Facebook page tiegħu uffiċjali tistgħu titħlu, tfittxuha wkoll u tistgħu tagħmlu like U hemm il-website tiegħu li wkoll ġiet inawgurata din il-ġimgħa grazzi lil numru ta' persuna li qegħdin jgħinuna biex finalment norganizzaw lilna nfusna ħalli nkunu fid-dinja diġitali nistgħu nwasslu l-messaġġ tagħna. Il-laqgħa tal-lum. Il-laqgħa tal-lum pjuttost hija kontinwazzjoni ta' ħafna mill-aħbarijiet li smajna din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa smajna ħafna x'għamel l-Pastor Gordon Manche, smajna x'qalu numru ta' ministri, smajna il-kelma libertà tal-espressjoni, smajna l-kelma artisti, smajna bil-kelma satira, smajna bil-kelma hate speech u dak kollha ħnippruvaw niġbruhom flimkien u nippruvaw nagħmlu ftit sens, ħa nikkummentaw fuq dak li ġara. bit-tama li intom tistaw tifmu ftit aħjar u l-qoddim nerġaw niltaqaw għax il-gvern wiet li sa jressaq liġi biex temenda l-istess liġi li ħolqot ħanajdu hekk dan l-entużjażmu kollu jew dan il-kjass kollu tal-liġi li hija magħrufa bħala l-liġi kontra l-hate speech li tirregola jekk jista' jkun li ma jkunx hawn hate speech. U daw naraw mbagħad insegwu x'sa jkunu l-emendi u nikkommenta fuq. U ma issa ejjew nifmu dawn il-partiċelli kollha li għadni kemm tkellemt fuqhom meta npoġġuhom flimkien x'sens ħa jagħmlu. Jien anka permezz ta' video fuq il-Facebook għadt li l-libertà qed tiġi medda. Qed tiġi medda d-dinjità tal-bniedem u qed tiġi medda l-libertà li l-bniedem għandu ċ-ċittadin f'Malta għandu li għamel użu minn liġi li kien emenda dal-istess gvern din il-liġi li referejt għalija bħala liġi tal-hate speech. U se nikkummenta għaliex qed hekk. Mela ħa nibda nispjega ftit fuq il-liġi tal-hate speech. Il-liġi tal-hate speech hija għodda li l-gvern ħoloq sabiex jekk ikun hemm persuni ċittadini Li jħossu li xi ħadd tkellem u meta tkellem offendihom iħossu lilhom infushom uffiżi b'xi ħaġa li xi ħaġa seta' jgħid, nista' nkun jien, jista' tkun inti, allura bħala ċittadini għandna l-opportunità, għandna d-dmir, għandna r-responsabilità, dejjem jekk nagħżlu aħna. Li jekk inħossu li dak li ntqal joffendina, Nistgħu mmorru għand il-pulizija u nirrapportaw, nirrapportaw lil Edwin Vassallo li dak li qal waqt il-programm offenda lili. Insemmi lili għax qed nitkellem jien. Jiena qed fil-ħajja pubblika, ħafna nikteb ħafna u jkun hemm ħafna kummenti. Qatt ma ddeċidejt li mmur għand il-pulizija, ma dak inkun jien. Int għandek id-dritt kollu li tista' tiddeċiedi differenti minni u jekk tħossok offeż tmur għand il-pulizija. Jiena darba kien hemm każ eh, fejn jiena kont għamilt post niftakar jiena u Clyde Puli konna għadna fil-parlament u għamilna post fuq eh, shooting range u kien hemm xi ħadd li qalilna uħorġu fin-nofs ħan jiġu mbattlu center fuqkom. teddida li joqtolna, mhux hekk hija ħambatlu senti nisparaw fuqkom. Jien ma kontx mort għand il-pulizija u kont ċempirtlu jew ktibtlu tlu neħħeħ dak il-post għax iġibek fl-inkwiet. Imma mhux kulħadd għandu d-dmir jew id-dritt li jagħmel kif għamilt jien. Xi kultant forsi mhux sewwa li tagħmel bħal ma għamilt jien. Però, il-liġi qiegħda hemm. Din il-liġi ġiet użata ta' u ġiet użata u permezz tagħha instab ħati Father David Muscat li l-gazzetti ma qalu xejn dwaru, il-gazzetti ma ddefendewhx, il-ministri ma tkellmux favur il-libertà tal-espressjoni. Il-liġi kienet qedem, ħadmet u weħlet sentejn ħabs sospiżi l-Father David Muscat u donnu għal min għamel il-liġi, dik il-liġi ħadmet għax donnu għal hekk kienet magħmula. Niġu issa t-tieni persuna. Pastor Gordon John Manxie. iddeċieda differenti minni. U ddeċieda li wara li għamlulu għax semmeħ fuq affarijiet oħra, minn beda jsemmih għal għandi din il-liġi ħammur nirrapportah lill-pulizija. Issa, ħanamlu Preambolu ħalli niftehmu. Meta jiena sa nsemmi l-Pastor Gordon Manche, jien ma ġejtx f'dan il-programm mal-ħabib tiegħi Karmenu biex niddefendu l-Gordon Manche bħala persuna Gordon Manche, imma bħala ċittadin bid-drittijiet tiegħu li seta' jkun jismu totalment differenti u seta' kien persuna totalment differenti. Qegħdin nitkellmu fuq Gordon Manche fiċ-ċirkustanzi li tapplika għalihom il-leġiżlazzjoni fiċ-ċirkustanzi li anke l-Ministri tkellmu fuqu, għax inzerta din il-persuna. Jiġifieri b'daqshekk ma jfissirx li jekk ħa nerġa' nġib eżempju fuq Edwin Vassallo, qed nitkellem fuq Edwin Vassallo, ifisser jien nista' qed naqbel fuq Edwin Vassallo f'kull ma għamel qabel u f'kollox, jiġifieri qed nitkellem biss imma fuq Gordon Manche fiċ-ċirkustanza li qed nitkellmu. Tawa Carmen. Mela, Gordon Manxie ħass ħad deċiżjoni leġittima, legali u legalment valida li jirrapporta skont kif tagħtih id-dritt il-liġi lil dawk li ħass li joffendew. Issa din il-liġi hija soġġettiva. Soġġettiva għaliex jiena nista' naħsibha mod. Karmenu jista' jaħsibha mod u int li qed issegwi tista' taħsibha mod ieħor. Inti tista' tkun il-pulizija, niġi għandek u ngħidlek Karmenu Borg offendini, il-pulizija jgħidlu le, daqshekk m'offendekx. Però jiddeċidi l-pulizija. Ħafna drabi l-pulizija ma jiddeċidix. U la darba inti rrapportajt, jgħidlu jiena mela l-Karmenu Borg Edwin ħantellaw il-qorti. U ħanressaq il-Karmenu Borg fuq l-akkuża li inti qed tagħmel, għax fl-aħħar mill-aħħar int qed tħossok offiż u jien nipproteġi lilek bħala ċittadin, jgħid lill-Pulizija. Imbagħad hija suġġettiva għall-qorti li tiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar jekk Jien offendejt Sir Karmenu Borg. Il-Qorti trid tiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar jekk min offenda lil Gordon Manche il-Qorti tiddeċidiex li offenda lil Gordon Manche. Lura l-fatt ta' Father David Muscat. L-ewwel darba l-Qorti qaltlu għandek raġun. It-tieni darba għax l-Avukat Ġenerali appella mid-deċiżjoni tal-Qorti Allura t-tieni darba Father David Mansi, eh, David Muscat, ma xekanzajn, David Muscat instab ħati. Orti tista terbaħ u tista titlef dak li terbaħ fil-bidu. Imbagħad għandek it-tielet fatt u nieqafaw ħalli mbagħad nerġa' jgħaddi l-kummenti tiegħu Karmenu u nkomplu nduru ftit mal-każ kollu li kellna. Kellna l-Ministri tal-Gvern il-ministri tal-gvern li għandhom dritt għal kull opinjoni personali imma jridu joqogħdu attenti kif jgħiduha meta jitkellmu pubbliku speċjalment meta jitkellmu pubbliku u jużaw adjectives, aġġettivi, kliem li jiddeskrivi ċittadini. Għax il-ministri prinċipalment huma n-nies li ħadu ġurament. fuq il-Kostituzzjoni jew joħdoh fuq il-kurċifiss jew fuq il-Bibja. Ma ta' lealtà, imma biex fil-qadi ta' dmirijietom ma jagħmlux favuri. Fil-qati ta' dmirijietom għalihom irid ikun kulħadd l-istess. U l-Ministri prinċipalment kienu il-Ministru Owen Bonnici li qabel ma' Ministru Byron Camilleri li għandhom jemendaw il-liġi. Il għaliex sabu li l-liġi mela qed tintuża ħażin. Imma il-Ministru Byron Camilleri għamel xi ħaġa iżjed minn daqshekk. Meta kien qed jitkellem u jikteb, darba jitkellem fit-television, fuq waqt programm, u meta kiteb fuq il-Facebook tiegħu stess, huwa uża l-kelma, adjective, għal Gordon Manche estremisti. Issa llum jiena rajt post ta' Gordon Manche. Qal iva aħna li nitkellmu f'isem Ġesu koll estremisti, għax anka Ġesu estremist, imma jekk Gordon Manche jrid jiskużah, lill-Ministru xorta waħda jibqa' li l-Ministru ma kienx responsabbli meta uża kliem bħal dak li anke fuq dik il-kelma ċ-ċittadin jista' jieħu l-Ministru għand il-Pulizija u jgħidlu dak lili offendieni bil-kelma estremisti għax dik il-kelma estremisti Tfisser li jekk xi ħadd jgħidli estremist imma jgħidli li Ministru tal-Gvern, ifisser li dak il-Ministru tal-Gvern lili qed jarani bniedem perikoluż. Għax l-estremist huwa estremist. Mhuwiex fiċ-ċirkostanzi normali, xi ħadd estremist qed tgħidlu int. Int tikka perikoluż iktar minn ħaddieħor. U dak huwa adjective negattiv. Li kieku kellna Oppożizzjoni taħdem u mhux ħalliet dan il-kumment għaddej minn fuq rasha, kieku kienet taqbad il dan il-Ministru u li kieku dan il-pajjiż pajjiż normali, kienet issalbu l dak il-Ministru. Issa jieħu pjaċir jew ma jieħux il-Ministru Byron Camilleri, imma żalaq fin-niexef meta uża dik il-kelma, illum fil-konfront ta' Gordon Manxew jekk jużada fil-konfront ta' ċittadini oħra, ikun qed jagħmel ħażin. Dawk l-adjectives Ministru ma jistax jagħmilhom. Kieku f'pajjiż ieħor ikun mitlub jirreżenja daqshekk tkun serja. U l-ar ħaġa minn din l-istorja kollha biex nagħmel l-aħħar rimarka tiegħi hi li għal dan il-pajjiż ħafna nies, jekk int Labour kull ma jagħmel il-Ministru kollu s-sewwa. Ħafna nies oħrajn ma jimpurtahomx għax ma tkellemx fuqhom, kien hemm nies li jekk qed jgħid hekk fuq Gordon Manche għax ma jaqblux ma' Gordon Manche jew jarawh eh, jew meta jisimgħuh ma jaqblux miegħu allura dak ma ġara xejn la qed jgħid kontra dan. imma ma nittrattawx il xulxin bħala ċittadini li neħtieġu l-protezzjoni tal-Istat, Alla ħares l-Istat idur kontra ċ-ċittadini. Imbagħad kellek il-media liberali, washing machine tal-gvern, trid tipprova toħroġ lill-gvern ifoħ meta joħroġ jinten il-gvern, trid tagħmlu jfoħ, tirriċikla l-ħażin tal-gvern. u dan l-istampa ħilsa żammet mal-gvern kontra ċ-ċittadin. Għax issa ċ-ċittadin sa ta' kien Gordon Manxie. Ma dak xorta jibqa' ċittadin. U għal kellek il-gazzetti. Il-medja suppost ħilsa u indipendenti, iż-żomma l-kbir kontra ż-żejr. Issa seta' kien min kien il-Ministru, imma jibqa' l-Ministru tal-Gvern, huwa l-kbir. U Gordon Mache seta' kien min kien, xorta jibqa' ċ-ċittadin, dak huwa ż-żgħir. U ħasra li din id-darba kellna il-gazzetti iżommu mal-politku, joħorġu lill-politku jfoħħ meta l-politku kien għadu kemm għaffiġa. Kellek l-Oppożizzjoni żammet ħalqha magħluqa, qagħdet xkaffa tara lill-Gvern jilgħab u tistennih jiżloq biex imbagħad terfa' l-biċċiet hi. Dik mhix responsabilità. Rajtuh l-establishment politiku kollu kif jingħaqad flimkien, Gvern, Oppożizzjoni u l-media indipendenti. li daħħaltmu indipendenti dawn huma kollha flimkien. Kelkom raġun li meta rrispondejtu bħala poplu Malti il-Eurobarometer li ġejna niddiskutu għaw li 59% 59% minnkom qalu do not believe that the media provides information free from political and commercial pressure. Veru għandkom raġun. Illum niġi hawn u ngħidilkom li dak li iddiskutejna ġimgħa ilu kkonfermajtuh. Ila għaliex 59 per cent fl-Eurobarometer qalu li l-media ma tipprovdix informazzjoni ħielsa mill-pressure politika u kummerċjali u hekk ġara. Għandkom raġun, dawk il-59 per cent għandhom raġun. Kan, u nkomplu. Eh, tajjeb, mela nieħu spunt mill-aħħar li qed Edwin di tal-Ministru li sejjaħ lill-Gordon Manxeri huwa kap ta' kongregazzjoni reliġjuża u minorità, ġifi aħna qed nitkellmu fuq nipproteġu l-minoranzi ma għax hu kap ta' minorità reliġjuża qed tittimbraħ bħala estremist. Jina mandiġ naqsam mal-di konkurrenza partikolari, ġifi għax xemxat, għalli mandiġ naqsam s-għanja kattoliku, ma imma bir-rispett kollu ma tistax. U għawnek il-dnub kbir tal-oppozizjoni u tal-medja li supposen biex defendu ċittadin, għandek minorita nittimbewa b-mot ikraħ U nistgħu nippersegwitaw mbagħad għax huma estremisti, għax dak din nistgħu naslu f'dan l-estremità. Nfakkarx għal wieħed kittieb tal-qedem Svetonius eh, li kien għex fi żmien Neruni u meta nħarqet Ruma Eh, għal dak kien jobodhom l-insa, għal insa huma nis antipatiċi, nis li jobodu l-umanità, Imma mbagħad irrabja għaliex għalih ma kellux Neruni jaħraq lill-insara, għala volja ma kinux nies popolari, e, il-libertà tal-espressjoni u hawnhekk mhijiex qegħdem biex tipproteġi in-nies li jgħidu affarijiet li kulħadd jaqbel magħhom, kieku hemmx libertà tal-espressjoni, libertà tal-espressjoni qegħdem biex tipproteġi nies li mhumiex li jgħidu affarijiet li mhumiex popolari. Ġifieri dana biex niċċaraw għax ħafna drabi kulħadd huwa liber, mela għandna libertà, mhux ovvja għandna libertà ejja naqblu mad-dommi attwali. Eh? Fil-politika hemm dik li l-Everton window, ġifieri kollok opinjoni li kulħadd jaqbel fuqha. Biż-żmien tista' tiċċaqlaq naħa u tista' tiċċaqlaq oħra. Jekk jiena dejjem naqbel ma' dik l-Everton window, bqaċert li ħadd ma ħajtfani l-qorti. Ħadd ma ħajtala, ħadd ma ħajtala l-qorti, imma jekk jien għamur kontra dik level, allora mbagħad hemm hawnhekk tidħol il-libertà tal-espressjoni u semmejna tal setta liġijiet, għax mhix liġi waħda u ilhom deħlin bil-mod il-mod. Eh, waħda minnhom pereżempju huma bħalissa dejjem ġabet fitra bil-owners tal-istazzjon. Li ma liġijiet li huma inutli. Qegħdin hemmhekk biss biex jaħlu l-enerġija tal-pulizija, il-ħin tal-qrati, qed tifmu dawn il-liġijiet għandhom jitneħħew U minn iħossu offi, samlek id nagħmlu differenza x'inti semmejt meta għeddet li sparalek, hemmhekk iva, hemmhekk naħseb li għandek tedida fuq il-ħajja, mbagħad tista' niġu għal ta' manxe, hemmhekk iva l-pulizija għandha tidħol jekk jekk għandu, għax hemmhekk għandek tedida. Hemmhekk qed ngħid xi ħaġa u inti ħadd għalik. U ħmistax wara smajt il-programm għax bagħtuhulek xi ħadd u inti mort tixhed il-Qorti. Qed nitkellem fuq il-każ tal-PM News jien hawnhekk. Ix li ġie, mhux ħela ta' ħin u ħela ta' aħ il-Pulizija teħlulhom il-ħin, imorru jsolvu każijiet ta' veru. Imma imma f'dan il-każ, lil dawk li rrapportaw lil din il-dan il- Il-medja ma qabditx fuqhom. Ma qabditx fuqhom. Imma se dik issa mek l-argument li ieħor Edwin, ħa niġu pass pass, mela qed nattakkaw il-liġi. Il-liġi ta' kull liġi tal-hate speech għandha titneħħa u mbagħad tidħol tissaħħaħ il-liġi tal-libell. Mhux idhom xi 30 sena kien hemm każ ta' libell inqata' wara li kien miet minn Dak tip ta' liġijiet iridu jinbidlu u dan ix-xogħol tal-politiċi tal-Gvern li bħalissa jidher li qed jgħaffeġ u tal-Oppożizzjoni li ilha rieqda snin twal u ma tagħmel xejn ħlief gimmicks. Mela, iridu jqumu, il-klassi politika, hawn Malta li għandna imnellaħ huwa l-klassi politika, dik trid tagħmel xogħolha, tilleġiżla biex imbagħad il-qorti jkun jista' jaħdem fuq il-liġijiet li tgħaddi l-Knisja. Jiena m'iniex avukat, nitkellem bħala as a layman, jiġifieri, milli naqra u milli ftit li nfittex u li nipprova nfittex. Imma imma il-konklużjoni tiegħi għadin għax hemm numru ta' liġijiet, jekk huma liġijiet li huma mhux validi jew inkella dal-liġijiet ilhom ħafna snin li daqru hemm bżonn jinbidlu, x'inhu xogħol il-politiku mhux ibiddilhom jew joqgħod hemmhekk joqgħod bilqiegħda fuq is-siġġu li ta' xi wħud minnhom telagħhom il-poplu oħrajn ħaduhom Bax u suppost qegħdin hemmhekk għax bi kwota. Ġifieri din din ewwel ħaġa, mela hawnhekk qed il-klassi politika. Jiena l-Gordon Manxa ma ntih lebda tort għaliex fittex eh, il-dawn, dan għax la liġi qegħdem għamel sew li juża, kieku jien kont nuża. Issa, it-tieni waħda, eh, l-ewwel każ kien differenti, ma jidux ninsew li għalkemm taħt forma ta' satira, eh, it-teddida kienet li jibbombardja feqedin il-

U beda jikkwota, ovvjament, eh, eh, il-pastor Gordon Manxa kien kien għamel diskors li f'kuntest tal kem forsi użaħ b'ċertu lingwaġġ f'kuntest teoloġiku għal-reliġjon tiegħu, għal-knisja tiegħu bħalmi anke għal-reliġjon tagħna kattolċi, dak huwa dnub, għalu b'mod espliċitu forsi, u liħor qed jevedikolah bħala stand-up comedian. Jien għalija ma kienx komedja xejn, ma waħed għandu l-gosti tiegħu ġifieri. Imma mbagħad it-tieni it-tieni it-tieni kummedjan komiku, mhux kummedjan, ma komiku li huwa xi direttur tal-teatru jew xi ma nafx x'inhu, eh, tella post, il-post li tella għalija mu kien fih komiku xi qatt jaffendi l-Gordon Manxef post, stajt ktibtu jien u spiċċa li m'hemmx Alla. Ok, ma nafx, ma nafx minn beda jitħaq, forsi xaħat sab xirixa għat jitarax biex forsi jitħaq dal-komment, għax ma kien komiku xej. E, issa l-ura biex nkomplu nafġu l-inkompetenza tal-poliku Malti, e, għala ħanaħol u kategorija protetta oħra l-komiċi, s-satiristi. Allora jiena nista' noħroġ hemm barra ngħajjar in-nies u għed jiena komiku ta' u noqgħod noffendik. Iġri il-liġi, nerġa' ngħid inbidlu l-liġi. Liġijiet tal-hate speech ma nix nambuhom għax ta' fawna ġo dik li jgħidu la minefield fej ħat infesaw tista' tisplodi, ħat infesaw tista' tisplodi, u ma nasibx iċ-ċittadin għandu bżonnek. Jekk xi ħadd iħossu offis, nirranġaw il-liġi tal-libelli, u nagħmlu iktar effiċjenti. U nerġa' nagħlaq b'dak li semmejna l-ewwel tal-Ministru, il-Ministru jrid joqgħod attent xi jgħid għaliex kontra minorità tista' tinċita l-mibeda. Ġifieri e, e, issa lura se jiġri jekk xi ħadd jisma' e, kontra l-membri dal-għodu konvenzjoni kont qed nitkellem ma' persuna ma' żagħżugħa membru ta' dil-kongregazzjoni u hekk qed qegħdin xi persuna mhix normali. Mhijiex estremista. Kieku mhux għax qbadna nitkellmu u kombinazzjoni semmet li hija ma' River of Love, kont ngħid hija persuna bħal oħrajn. Allura għaliex għandna nippreġudikaw kontrihom daw in-nies? Ġifieri, allura mela sa għandna kategoriji protetti issa, ma nista' u mbagħad għandna kategoriji nista' nagħmlu free for all. U jekk jiġi xi ħadd ikun naqxej hot headed u jibda jimmaġina ħajmel xi kawża ġusta billi idana. Ħajħu responsabilità l-Ministru fuq dak li mlaqal.
Niġu lura għas-soġġett. Niġu lura għas-soġġett li fejn jiena kont qed ngħid għandna l-libertà medda. Umbagħad ngħid għaliex il-Ministru kien qed juża l-istess diskors bħal tiegħi l-libertà medda ma b'mod differenti. Unku qed nagħlaq kważi il-diskors li kont qed nagħmel qabel ma tkellem Karmenu. Fil-fema tiegħi il-libertà medda hija Il għaliex il-kliem tal-Ministri, anke meta tikkonsidra l-kliem li qalet is-Segretorju Parlamentari issa fuq tal-liver of love u ma' dawn in-nies is-Segretorju Parlamentari poġġiet il-kelma mibegħda allura tathom timbru totalment differenti minn ta' Byron Camilleri imma timbru ieħor li ma kienx pożittiv u ma kienx sabiħ u li mhux sewwa li tagħmlu Segretarju Parlamentari li jagħmlu Ministru tal-Gvern. Mela l-ewwel, jiena ngħid li kien hemm theddida u għandna theddida f'dan il-pajjiż għal-libertà tal-espressjoni għax kif qed jgħid Karmenu, għandna Ministri tal-Gvern li tiġa qegħdin jippreġudikaw minoranza, numru ta' ċittadini Maltin għall-fehma li huma għandhom. Mela f'dak il-kon, f'dak il-kuntest, diġà għandna l-libertà ta' dawn iċ-ċittadini mhedda. Mhedda minn numru ta' ministri. It-tieni, għandna dawn il-ministri wegħdu li jridu jemendaw il-liġi li għandhom kull dritt li jemendaw il-liġi. Imma qegħdin jgħidu mhux inħossu li għandna nemendaw il-liġi, qegħdin jikkwantifikaw u jippruvaw jargumentaw li l-emenda tal-liġi jridu jasluha għalija għax qed tintuża ħażin minn min għandu dritt jużaha. U dik hija mankanza oħra li wassluha għalija dawn il-Ministri. U allura dik it-tieni raġuni għalfejn għandna l-libertà mhedda. Inti l-ewwel tajtni pinna biex nikteb bija. U meta x'qed nikteb bija trid toħodhieli. Għax tajt tajti li nagħmel, mela l-ewwel tajtni liġi biex jien immur nuża. Għax kombinazzjoni qed juża Min? Dawn il-ministri qishom ma ħadmux moħħhom jew meta għamluha f'moħħhom din il-liġi ma kellhomx li tista' tintuża minn dawn? Allura hemmhekk qisu m'aħniex f'dinja normali. Narġa' nġib eżempju. Il-ministri ma tkellmu xejn u mużaw l-ebda kelma adjective biex jiddeskrivu min ħarrek u min irrapporta l-Father David Muscat. tal-gazzetti ma rrappurtaw xejn u ma ddefendew xejn lil Father David Muscat. Imma mbagħad iddeċidew li jiddefendu lil min hu jissejjaħ artist, pereżempju. Mela għandna l-libertà medda Il għaliex, l-espressjoni ħielsa tal-kelma, u f'dan is-sens issa l-espressjoni ħielsa tal-kelma li kellu Gordon Manché, issa bħala ċittadin, mhux għall-affarijiet l-oħra kollha li jagħmel, bħala ċittadin, ukoll qed tiġi mhedda. Il għaliex opportunità li kellu, narġa' ngħid, bil-liġi qegħdin nippruvaw inċaħħduhielu. Imma ejja ngħidu l-Ministru issa ħalli nkunu kredibbli u nkunu sinċier. Il-Ministru kemm Owen Bonnici u kemm Byron Camilleri bħala Ministri tal-Gvern meta bdew jitkellmu u jgħidu li jridu jemendaw din il-liġi, Qalu li jridu nemendaw din il-liġi għax hawn il-libertà tal-espressjoni mhedda. Sewwa, jiġifieri l-akkuża li qed nagħmel jien jagħmlu huma, ma rrid nispjega. Issa f'liema kuntest qegħdin jgħiduha huma. Qegħdin jgħidu li għandna l-libertà. Jiġifieri nikkastigak Fisem il-libertà, għax inti esprimejt ruħek għax hemm il-libertà. Biex eh. tindunaw l-hemm kontradizzjoni, ġifiru. Imma huma qegħdin jagħmlu dik il-kontradizzjoni. Għalija, fil-fema tiegħi, Karmenu sawa qed tgħid inti, dik il-kontradizzjoni tfisser. Il-libertà medda fil-konfront. Il-gvern jeddet il-libertà liċ-ċittadin. Imma l-gvern iddeċieda għall-fini tiegħu. Li beda jgħid il-libertà mgħedda issa għal kummedjant, għal l-artist, għal komiku, għal min irid jagħmel is-satira, għal min irid idaħħak li jinnejt għanna dritt li kuna u n-nis daħku, daqsek xfija. Għaw nis, daqse ġifiri, minix kontra li konna l-artisti, minix kontra li mmorru u naraw ma xinkuqt namel reklam jek nejt bla condition, nix kontra li morru u naraw artisti ta' vera jidaħku jistaw jisammu dak il-ministru jew jisammu li li kont segretarju. Ma rajt, nifem fi ċirkostanza ta' daħka politika li kuna edin jamlu. Issa niġu għal kontenut imma tal-satira, eccetera, minna u ftitiħor. Però il-Ministri kienu qegħdin jgħidu l-istess bħali. Għandna teddida l-libertà, però din id-darba t-teddida l-libertà huma kienu qegħdin iqisuha li għax la darba Gordon ma xi qed imur għand il-pulizija kif tagħtih id-dritt il-liġi li jagħmel u jirraporta lil dawn il-komiċi kelma bit-Taljan lil dawn l-artisti kelma bil-Malti lil dawn il-kummedjanti kelma bil-Malti għal komiċi allura Allura hemmhekk ħassew li l-liġi għandha tiġi emendata biex tipproteġi lill-artisti ħalli nibqa' jkollna min irid jagħmel satira. Mela allura hawnhekk il-Ministri kienu diġà qegħdin jikkwantifikaw U juru u jirraġunaw li dak li kien qiegħed jirraporta Gordon Manche kien fil-fatt satira. U iddeċidew li kienet satira anke jekk ma kienitx, imma għalihom kienet satira. il-kelma tiegħek u forsi minn hawn nibda nitlob li d-direzzjoni tibda tipprepara ħalli minn hawn ftit ieħor fiex intgħidilna li tkun lesta intom tkunu tistgħu taraw u jien mhux se nikkummenta fuqha la tajjeb u laqqas ħażin imma filmat li kien deher pubbliku fuq is-sajt il-Facebook tal-Malta Today ħalli taraw dan l-artist x'kien qed jgħid u x'tip ta' satira kien qed jagħmel li Gordon Manxe ħass li kienet qiegħda toffendih. Pero l-ewwel il-kumment tiegħek kallu. Le, jiena nixtieq ngħid li ħaġa fuq di tassat naħseb qed naħlu qed ħajnħela ħafna ħin mhux aħna ġifieri, ma ħajnħela ħafna ħin biex qogħdu definxu x'inhi satra u mhix. Eh, mentri din għandha tkun xi materja li qasbis għandha tkun liġi, għandha tkun materja li m'għandix tiġi diskuġu essenzjalment minnu ħossu offis għandu jkollu dritt jagħmel libell. u nifqu hemmhekk, jiġifieri bħalma dejjem kienet nirranġaw liġi tal-libel u nagħmlu iktar effiċjenti. Dak xogħol il-politiku bażikament. Eh, xtaqt insemmi punt sejr li qabiżli l-ewwel għax konta dana fuq il-gazzetti, iva l-gazzetti nafu li hawn Malta l-gazzetti huma kor kantaw mill-istess karta. Ġifiri, tantu hekk li għalhekk 60% tan-nies ma domx kas il-medja, bażikament kollha jgħidu l-istess.
Kelliema tal-gvern. Il-kelma tal-establishment, għax għallum il-ġurnata għallum għasadni najt gvern u oppozizjoni, għaw establishment kbir li jiddetta xin l-opinjoni publika. Ġifiri, fej qabel konna għodu nitkelmu fuq gvern, oppozizjoni u skontru politiku, l-lum għandek establishment li għet jiddetta xin l-opinjoni publika, ħafna drabi jiddetta

Ġifieri bażikament hija dil-problema ta' establishment ehm, establishment li domina kollox u fil-verità huwa fittiċi kieku verament hemm oppożizzjoni ta' suwet in-nies u mhux qed nitkellem fuq biss il-Partit Nazzjonalista. Kieku hemm oppożizzjoni anki kulturali, dal-establishment ikrolla li xuwa huwa duħħan. Ma għala hemm hemm 60% tan-nies metux kas il-medja li suppost qiegħda hemmhekk

Nistgħu nirringrazzja lid direzzjoni li tatna l-opportunità li naqsmu magħkom dak kien filmat ta' komiku li meta kien qed jitkellem, kien qed jitkellem ovvjament fuq eh, Gordon Manxie, Gordon Manxie ħassu żgur li kien qed joffendih u

Ma nafx, ma onestament, għasbit nħu nagħti definizzjoni jekk din xajti jew le, jekk hu xajti jew lex, li kan se jiddeċidi min jara l-ħaġa, biċċa liġi, jekk jiena ħassejt imweġġa eh, b'din il-kommedja, għandi jkolli dritt għal-redress għal-bil dak li kun infittxu xejdu l fuq fuq ma la fama, dan, l-bel, eccetera, eccetera. Bat jarahu. L-autoritet għalija mandom xoqdi jitlu f'dawn l-affarijiet. Ehm, personalment, nemmel jaw jeżistu komiċi li ma jaffendux direttament il-persuna u jidaħu xorta. Ma għida la derlu għandu jgħamelek, dan ikun hemm il-liġi mbagħad. Imma there again, din kollha għandha tinqata, issa jiena xtaqt insemmi wkoll hawnhekk illi Id-definizzjoni hawnhekk ħaniftħu niftħu baħar ta' nkwiet għax x'inħossibx. Allora għaliex għaliex jiena jekk jiena qiegħed jekk jiena qiegħed qiegħed fuq il-fuq ġo merba teħbieb u ċċajta fuq fuq il-Ministru allura jien issa x'sar jiġi xorta ħan jista' jfittix il-Ministru lili u jekk kienet ċajta dik tagħmilni komiku jew ma tagħmilniex komiku. Ġifieri dan huwa baħar tankwit inutli li Dan huwa eżatt jiena nibqa' hekk eh, naqsam li sassib miegħek, jiġifieri u ħadd kont qed nipprepara. L-artisti, kif se tiddefinixxihom? Min sa jkun l-artist? Jekk qed nitkellem hawn u ngħid erba' kelmet li bihom irid indaħħak sirt artist u jekk noffendi lil xi ħadd. Jien ir-responsabilità, fl-aħħar mill-aħħar jiena għalija. Jien għandi l-fidi tiegħi minnu l-bniedem U jien għandi l-fidi tiegħi li tgħidli li l-qofol ta' kull libertà, ta' kull dritt hija l-kelma responsabilità. Issa ma l-liġi sa ta' bini b'responsabilità li li bħala ċittadin ta' bini b'responsabilità li jekk Karmenu joffendini nista' intella. Issa l-emendi għat rridu niġu niddiskutuhom anka magħkom sa jirristrinġuli Din il-libertà li għandi llum, il-liġi tagħtili u l-liġi toħodili. Lil dan il-komiku sa tirristrinġih jew tkompli tħallih. Is-sens ta' responsabilità sa tillegalizzah jew inkella minħabba l-libertà tal-espressjoni kif inkiteb dalgħodu minn xi ħadd f'artiklu f'gazzetta lokali la int għandek id-dritt tal-espressjoni jfisser għandek id-dritt toffendi. imma toffendi sakemm toffendi il min? Allura jekk toffendi Prim Ministru inti komiku tista' toffendih għax hemm liġi li ma tippermettilekx toffendih lill prim Ministru. Eh, Ġifieri, irra jridu noqogħdu attenti. Eh, mela, mela, mela, mela l-ħaddieħor tista' toffendih issa, u l-Prim Ministru ma tistax. Ġifiri, dawn huma. Dak titħallas bi flus tagħna ta' Dawn anke aħna kellna l-liġi li kienet tgħid li lill-Alla ma tistax. Ah, ovvja. Eh, għax oh. id-dan kien ukoll tista' teħel il-qorti u tiġi akkużat mill-pulizija. L-lum il-pulizija kien simak tidej għalih mhijiex ksur tal-liġi. Mela, jiena hawnhekk u hawnhekk tara l-kontradizzjoni tas-soċjetà moderna li ħluqna dal-aħħar erba' ħames snin sitt snin. Mela s-sagri noffenduh u nonsultawh u nisqu dik hija libertà tal-espressjoni. Imbagħad ċittadin li ġab numru ta' voti u qed jitħallas ma nistgħux noffendu, sar Alla fuq id-dinja dan ġifieri. Ġifieri din din hija. Ġifieri issa dan mor pleasures yet to come. Il-liġi kif sa tiġi? Illum int iċ-ċittadin bil-liġi li din jagħmlu li jridu tiġa qegħdin jemendaw dawn il-ministri u tiġi għaddiet l-ewwel qari tagħha ma jfisser li ġiet ġie ġie kif taqbad tgħid il-Parlament ġie avżat li se titressaq it-tieni qari, se titressaq il-liġi, ma s'issa il-kliem għadu ħadd marhom ħlief l-avviż li tiġa l-Gvern qed jippjana li jagħmel l-emendi għal din il-leġiżlazzjoni. Però dan hu l-qufol ta' kollox, l-ewwel, fil-fehma tiegħi, issa, il-responsabbiltà lejn persuna oħra, la aħna ngħixu f'soċjetà ta' bnedmin. Sa fejn ħa nġorruha? It-tieni, is-sens ta' disrispett lejn il-bniedem, sa fejn sa nġorruh? Kif nistgħu nieħdu ħsieb li aħna bħala bnedmin, għax aħna responsabbli lejn il-wellbeing ta' xulxin, jien nista' nidħak imma mingħajr ma Karmenu jekk ħa nitkellem fuqu ma niddisprezzax. Issa aħna, hekk konna qegħdin ngħidu qabel dan il-programm, anke mad-direzzjuni li qiegħda hawn, li ta' għaljem diversi komiċi, u jkunu qegħdin jitkellmu jekk naqilbu bil-Malti x'jgħidu sewwa u membru parlamentari Taljan. Jiġifieri e, e, e, biklim li aħna ngħidulu kieku baxx. Imma jekk aħna sa nidħlu issa f'din il-libertà tal-espressjoni fejn inti tista' titkellem baxx biex iddaħħak. Eh, imma issa, is-sens ta' responsabilta nistaw namlu wa, mm. għax dak huwa dritt tal-espressjoni, imma issa indaħħal l-etika zejra. Eh, preambolu, is-sens ta' responsabilta ta' lejn persuna oħra. Sa fejn ħa jwassal? Biex is-soċjetà ma nkissruhiex filwaqt li mingħalina qegħdin intuha l-libertà. Għax inkella dan il-libertà jkun liberaliżmu, dan il-liberaliżmu jkun libertinaġġ u dan il-libertinaġġ minflok iwassal biex nedifikaw, biex inti quddiem jekk ikollok it-television Mhux tispiċċa tgħid ara ħa naqliblu jekk inti tkun ġenitur għax quddiem dan quddiem it-tfal dan it-tip ta' daħk jiena naħseb mhux responsabbli li nħalli t-tfal jisimgħuh. Dak, dak li rrid nipprova nasal għalih. Li jiena l-messaġġ tiegħi hu li fl-aħħar mill-aħħar aħna soċjetà, aħna komunità ta' bnedmin, aħna familji, aħna persuni, aħna għandna d-dinjità tagħna, issa min għandu għal qalbu d-dinjità Meta sa tiġi liġi li tista' tiddisprezza d-dinjità tal-bniedem, x'sa jagħmel? Imma din fl-aħħar mill-aħħar kif semmejt inti jkun sota responsabilità. Ġu jekk aħna ħanejdu għandna liġi ta' libertà tal-espressjoni, ħad tkun dik il-liġi ta' libertà tal-espressjoni, jekk imbagħad ħan eċċedija billi nagħmel iħsar personali xi ħadd u ħan ikser il-liġi liġi toħrajn, kifet, il-liġi għandha tikkumpensa. Ġu dana Jien onestament naħseb li l-istat m'għandux l-ebda dritt joqgħod jindaħal x'tip ta' ta' kom minnu kummedjant u mhux mhux, kummedjant, ħafna kummedjanti. Ġifieri, hawn minnu bil-pedigri kummedjant, ġifieri qatt ma jitla' fuq palk, ġifieri li ngħidu li anke l-fatt li qed niddiskutu ħa nagħmlu liġi biex nipproteġu l-kummedjanti hija Ija, ija, xaħġa eh, kafkeska, Franz Kafka kien jikteb da tip ta' romanzi li sa' 10, 15, 20 senilu daw kienu jkunu fissati vi daw l-affarijiet kienu jkunu ta' daħ. Illum l-affarijiet ta' daħ ġi serji serjetà. Illum il-ġurnata il-famuż wieħed mill-satiri klassiċi għaxaw kemm kienu libertà 40 senilu, 50 senilu, kienu il-famuż Life of Brian. Eh, Illum il-ġurnata, iċ-ċajt li jgħid dal life of Brian jikser ma nafx kemm il-liġi. Mhux biss Malta anke barra minn Malta. Ara kemm naqset il-libertà, ġifieri minn banda qegħdin ngħidu kemm żidna l-libertà. Imma illum għadikx tiċċajta liberament, ħafna mill-kurmiedi li kienu jaqsmuk bid-daħ u min jaf meta kon jien meta kont żej, meta kont żagħżugħek, kont nieħu pjaċir nara l-kurmiedi daw u Blackadder u U ta' Mr. jagħmel ta' Mr. Bean u Atkinson jekk ta' jekk jekk tibda sema' l-sati u ċaj tiegħu, kieku naħseb hawn Malta niddaħluh il-ħabs qiegħed. Ekku, da x'affarijiet huma. Din libertà li ġejna għajm il-libertà, ġa ma se tgħid xejn. Issa fl-istess waqt allura ħa nagħmluha biex nipproteġu Neħħu dal-hate speech, ħa neħħu dal-liġijiet u ħallu nis fil-libertà, ħallu nis jitqu fl-istess waqt, ħallu nis minn iħu għalih, jirrimedja bil-qorti u ħallu nis fil-libertà. Issa, jekk kienu bniedem serju, anki komiku, għax hawn komiċi li huma seri, semmejt il-Rowan Atkinson tal li kien jagħmel ta' Mr. Bean, ma għandu ħafna stand-up comedies. Jekk kien verament jagħmel is-satra, mhux jattakka kap ta' minorita' żejra, jattakka l-Prim Ministru. Dik is-satira, dik għandek l-attributi biex ma ngħidx il-kelma propja bil-Malti, jekk inti verament komiku, tkellem li jberu. Għandna għandna kummid, għandna għandna serkis bħal dak fil-belt. Bir-rispett kollu tibda tara l-kummidji tal-liġijiet li qed ngħaddu, hemmhekk jekk inti għandek, hemmhekk jekk inti verament, jekk inti jekk inti komiku, attakka l tip ta' nies u mela ħanoqgħod nattakka l-Gordon Manxe u ma nafx kemm segwaċi tiegħu 300 segwaċi kemm għandu. Imma dawk ħanaqbad jiena Naqbad ma' min verament qed jew inkella nattakka dal-kuntrattur li li trasformaw is-siġar f'konkrit. Għax ma nattakkawx il dawk, għax ma naħqux b'dawk. Eh, dawk qed jitqu bina għax da għamlu pajjiżna kummedja, jiġifieri.
Sinjuri, din hija s-serjetà tad-diskussjoni li aħna Bdejna. Din id-diskussjoni trid tidħol iktar f'punt serju meta niġu biex imbagħad fl-effettività tagħha niddiskutu l-emendi li se jressaq il-Gvern. Aħna li nawguraw, kif tkellem tajjeb Karmenu, huwa li l-bniedem jibqa' b'mod legali jiġi protett fid-dinjità tiegħu għax il-bniedem jibqa' Lejqa bid-dinjità tagħha. It-tieni, dan huwa mument ta' verità anke għall-ugwaljanza. Ħa naraw kemm vera issa l-ugwaljanza qegħdin inpoġġuha fil u nagħtuha l-ħajja, kemm verament aħna ilkoll indaqs. Ħa naraw x'l-emendi, jekk hux saver verament sa jkunu qegħdin jirresponsabilizzaw l-ugwaljanza, it-tielet, irridu naraw jekk finalment dawn l-emendi humiex imma qed jiġu maħsuba biex nibdew ikollna komiċi li jagħmlu l-kontra ta' li qal Karmenu. Jibdew ikunu komiċi li għandhom il-libertà jaqbdu maż-żgħir u jkunu komiċi li ma jistgħux jaqbdu mal-kbir. Ħa naraw dawn l-emendi x'sa joffrulna. Però l-aħħar kelma li rrid ngħid hu li grazzi anke għal din in-nota fil-Eurobarometer meta jien kont qed naqra li 59 percent do not believe that media provides information free from political and commercial pressure. Dak ifisser li fl-establishment politiku rridu ndaħħlu komponent ieħor importanti. fl-establishment politiku meta niddefinixxuh rridu ndaħħlu il-Gvern, l-Oppożizzjoni, il-media u issa s-settur kummerċjali. Għax intom il-pubbliku, intom in-nies, in-nies tagħna, intom in-nies ta' dan il-pajjiż, meta rrispondejtu f'dan il-Eurobarometer hekk għedtu. 59 per cent do not believe that the media provides information free from political and commercial pressure. Mela l-commercial pressure, l-attivita' kummerċjali, il-kbira ta', il-kbira, dik li veru toħnoq il-liberta' taż-żgħir, dik ukoll hija parti mill-establishment għax hekk qegħdin tifhmuha intom li llum il-gazzetti qegħdin hemm biex jiddefendu 'l din l-attivita' kummerċjali l-kbira għax dik tmantni, dik tħallas, dik min idejja jieklu, jiekol xi ħadd, u l-establishment politiku allura huma wkoll dawn il-gazzetti huma l-gvern u huma l-oppożizzjoni. Dawn huma l-kbar. Issa il-kelma li rridu nibżgħu minnha bħalissa fil-mument hija realtà waħda. li għaddejna numru ta' leġiżlazzjonijiet li kollha kienu maħsuba biex jiddefinixxu x'inhi ugwaljanza u tlifnija l-ugwaljanza. Għaddejna numru ta' liġijiet biex niddefinixxu l-libertà u spiċċajna ħnoqna l-libertà. U qal sewwa Karmenu, u anke d-direzzjoni minn hawnhekk, li f'numru ta' snin ilu qabel ma għaddejna dawn il-liġijiet li mina għalina qegħdin ngħaddu dawn il-liġijiet biex ikollna iżjed libertà, spiċċajna bi dawn il-ħafna liġijiet li mina għalina ħloqna biex inseddqu l-libertà, ħnoqna l-libertà. U l-libertà vera qed tiġi mhedda. Mhedda għaliex qed tiġi kkundizzjonata. Ikkundizzjonata għax min huwa liberu u min huwa maħnuq, min huwa liberu u min huwa stmat u mirfus. Dik id-differenza. Imma aħna għalhekk qegħdin norganizzaw lilna nfusna bħala moviment Solidarjetà sabiex naraw li nibqgħu nitkellmu fuq il-valuri u hekk għamilna. Programm ieħor kitba oħra, bħalma għamilna u dejjem qegħdin nagħmlu, biex nibqgħu naraw li f'dan il-pajjiż insalvaw il-valuri. Meta nsalvaw il-valuri nsalvaw ir-responsabilità, meta niddefendu l-valuri niddefendu l-bniedem u jalla jkun hemm komiċi, għaliex le, ikollna satira iktar milli għandna imma bir-rispett. Indaħku iva imma nweġġgħu le. Nirringrazzjakom u nagħmlu appuntament għal bħal-lum Ġimgħa u nkomplu nitkellmu flimkien, bi tbissima mingħajr ma noffendu lil xulxin. Grazzi u nsemmilkom il-lejl it-tajjeb.